Akwaaba, me nua bɛɛma, me nua baa wohwɛ me ɛwɔ Mame Bɛki kitchen, Mame Bɛki kitchen nnuane papa ɛna yɛkyerɛ ɛwɔ hɔ. Ɛnnɛ, me ne wo rebɛyɛ aduane a wodi a ɛbɛboa wo na ama wo apɔmuden pa na nnɛ me ne wo rebɛyɛ. Ɛyɛ beans stew na me ne wo bɛyɛ. Beans no contain a lot of vitamins, minerals, fibre, protein wɔ ne mu a ɛyɛ ma nipadua no sɛ wobɛdi na asiesie nipadua no. Na mɛsrɛ sɛ, sɛ woyɛ obi a Wɔ ɔɔsa a, mesrɛ wo, nneɛma no so wo, menni, beans no. Beans no nyɛ mma obi a ɔwɔ ɔɔsa. Ɛno nti yɛnkɔ na yɛnyɛ very simple stew bi a wo nso wobɛtumi ayɛ bi na aboa wo nipadua no asiesie wo nipadua no agye nipadua no nso ayɛ dɛn? Afiri yarewa mu. Yɛnkɔ, mabrɛ a mensɛe mo mmerɛ no. Enti beans no na merehwie agu me buo no mu. Deɛ ɛdi kan na yɛakɔ akɔ soak no Nti mehwie nsuo agu mu na ma soaku no ten to fifteen minutes, after ten to fifteen minutes no, ɛno na mafa a mɛhohoro ho na mahwie nsuo no nso ato agu na mahwie nsu foforɔ de ahohoro ho. Mahohoro ho kama awie no, ɛno na mehwie agu me sɔspan no mu no na manoa no ten minutes After ten minutes a mede asi so ama no ahuw awie no, na mede nkyene abegu mu na amoa ano ama no atɛnda, aboa no ama no ayɛ mmerɛ kama fɛfɛɛfɛ. Ɛno nti, ɛno na manoa awie no sɛdeɛ beans no asi ayɛ mmɔtoo kama. Ɛno nti afei na yɛba abɛyɛ stew no. Gyeene na meyi na makɔ akɔhwane ho.

Nti gyeene no mako no, ɛno na mahohoro ho awie no, na mafa chopping board na matwitwa gyeene no ne mako no. Nti ɛno na mesesa gu me blender no mu no, na mayam mako no ne gyeene no nyinaa abom. Nti mako no na mefa de agu . Hwɛ no, nya m'akɔbea nyi. Enti ma blende awie no, mafa oil na merehwie agu mu no, me use nkate nwa. Ɛno na me use. Na mafa gyeene ne mako no a me yameɛ no na me de agu mu. Na ɛno nso makye so two minutes. Ntsi af ntsi after two minutes no, muhue tomato sauce no de agu mu, na afei manu mu agu mu na menu mu no. Ntsi aber a stew no esi gya so no, mehue ntoosi no egu mu. Wei yɛ tuna. Ɛno nti, me ba bɛyi bu bi na mayiyi nkasɛɛ no afiri mu na mahohoro ɛho kama na afei mabubu. Ɛbi frɛ no supaku, ɛbi frɛ no opoku, ɛbi nso frɛ no awawaeɛ, ne nyinaa yɛ, ɛno nti ɛno na mebu bi no. Enti ɛno na mebubu agu mu no. Mɛbubu agu mu awie no na magyaa ano ama no asi so two to three minutes. Nti beans no, ɛno na mafa a mebɛhwie bi na mama ahyɛ no ma mabobɔ so amiamia mu kakra. Nti wobɛtumi, wowɔ ta wɔ hɔ a wobɛtumi de ayɛ, wonni ta nso wobɛtumi de fork anaa atere amiamia. Nti beans no na mehwie de agu mu no. Na mafa deɛ mamiamia no, ɛno nso na mede bi agu mu no. Maka afra. Nti mefa black pepper ne nkyene de agu mu. na afei m'anom, na magyaa no ama no asi so kakra. Enti mayɛ ne sɛ awie no, meloo aseɛ agya no. Kɔkɔɔ na mafa a meba abɛwɔhye no, nti madi kan awɔhye ho dada, enti meyi ne skin no afiri ho. Na matwitwa na mede agu anwa no mu. Madi kan ahiti anwa no dada. Enti esi so three minutes no, na afei abɛdanedane no. Enti wohu sɛ ne nyinaa ayɛ golden yellow kama kama kama na afei woayiyi afiri oil no mu de agu tissue paper so na adry. draini ɔyɔ no afiri mu. Abere a yɛyɛ kɔkɔɔ no awie no, wei nso yɛbɛyɛ ɛmo. Nti ɛmo no na mɛhwie agu me bowl no mu na makɔ wɔhyɛ no kama. Tema wɔhye awie no na wanoa nsuo ama no ahu na wode ɛmo no agu mu. Na mafa cinnamon sticks de ato mu ɛne nkyene na maka afra na makata so ama no abɛn kama. Bere a yɛde ɛmo no nso asi so no, yɛrebɛnoa borɔdeɛ. Nti borɔdeɛ no, mede kan ahohoro ho kama. Nti meyi ne skin no, meredwa borɔdeɛ. Saa na yɛka no, meredwa borɔdeɛ. Enti sɛ worenoa borɔdeɛ biara a make sure sɛ wobɛnoa nsuo ama no ahu ansa na wode borɔdeɛ no agu mu na wode nkyene kakra agu mu na wowie a woama no asi so bɛyɛ five eight minutes na afei woadum aseɛ gya na wode nsuonwunu agu mu, ɛno ara ɛno no Na wo bɔɔdeɛ no ayɛ kama. Wei nso yɛ parsley. Ɛno nso mede twitwa na yɛde akogu yɛn mmoa no nso so. Ɔdɔfoɔ, yɛyɛ aduane no nyinaa awie. Ɛno nti, nti aduane no na mayɛ awie no nti yɛbɛsɛvo yɛn ho. Ɛno nti stew, beans stew no na mahwie agu hɔ no, wahwɛ na ɛsi hɔ kama no. Wei nso yɛ ɛmo no, ɛno na metete de agu plate no mu no. Mayɛ no sei nso awie no, na mafa parsley no a metwitwaeɛ no, ɛno na mede repete so no. na mafa borɔdeɛ no nso na merehwie agu bowl no mu no, waa hwɛ borɔdeɛ no sɛdeɛ ani asi asonson kama. Nti ɔdɔfoɔ, wonoa borɔdeɛ a ntwerɛtwerɛ ɛho. Gyae no saa na yɛ na ɛnyɛ kama. Abusua, aduane no na mayɛ awie no o. Ɛno na egu table yi so wɔ ha sei. Kama, bra na bɛka me ho na yɛn nyinaa yendi mmom. Ɔdɔfɔɔ, ma w'ani nka nnuane papa ho a wobedi a ɛbɛboa wo nipadua na asɛ nipadua no yareɛ na ayi nipadua no afiri yareɛ ne ɔhaw nsam. Ayɛ a metaa ka saa asɛm yi,